for youth empowerment eh, tshifhinga i ndi hafhu bva kha wara ya vhurathi eh, hanefha ṋamusi nduni dza khasho eh, ndi nne rolex the vigros eh, muhasho mubveledzi hanefha kha lavenda fm eh, ndi si ndoṱhe ndi na itani wa ha mulaudzi ane o ḓo ri dalela ṋamusi kha mbekanyamushumo yashu ya the interview eh, u ḓo vha khou ri vhudza zwinzhi ngaye eh, ndi tshi khou ri itani e kha pfe o ṱanganedziwa vho ṱanganedziwa kha mbekanyamushumo ya ṋamusi vhathetsheledzi vha levenda fm na mubveledzi Mm, mm, ha ri na yene fhanḓunza khashu ndi itani ndi itani mulaudzi zwino ya ngei nnḓa iyi hu na vhathetshelesi vhane vho tielela e, vho thetshelesa vhanei na zwinoi a vha thu tou swika hune vha ḓivha uri e, itani mulaudzi ndi nnyi zwinoi e, itani anga vha vhudza uri e, itani samantha e, mulaudzi ndi nnyi itani samantha mulaudzi ndi musidzana ane a vha muthihi fhedzi kha mme awe na vhatukana vhararu itani ndi muthu o aluswaho mangwele kha ḽa khakho nga mukegulu makhulukuku wawe fhedzi izwo zwino itani u khou wanala muleḓani itani ndi muthu wa u funa vhathu itani ndi muthu wa u funesa u thusa lushaka
iwa ndi zwone e, ndi itani o alutshela wani ngei nṱha dzi thavhani dza khakhu e, fhedzi zwa zwino u vha khou wanala hanefha e, muleḓane zwino ho no itani rine ra khou amba ngaye kha ḓuvha kha ḓuvha ndi zwifhio zwine a ita zwine zwa vhuyedza ene khathihi na lushaka
mbudziso i sa fhindulei mhashu fhedzi zwine nṋe nda dzulela zwone u ita kha ḓuvha kha ḓuvha ndi uri ndi muthu ano dzula ndo ḓi takalela mashi ndi muthu ane ndi dzula ndi tshi khou ḓisetshela zwenezwo zwi ndeludzela uri ndi ḓi wana ndi tshi kona u vha na nyambedzano na vhathu vhanzhi kha ḓuvha kha ḓuvha na vhathu vhane a thi vha ḓivhi lune ndi a kona u ḓi wana ndi tshi kona u vha thusa nga zwine vha ṱhoga ndi si na uri hoyu ndi a mu ḓivha hoyu a thi mu ḓivhi u ḓiwana ndo takala hanga u ḓiwana ndi tshi sea na vhathu u ḓiwana ndi tshi takala ndi tshi ṱangana na muthu nda kona u mufha smile zwi vha kha nṋe zwi sumbedza uri sumbedza lufuno zwi sumbedza u takalela muthu zwi sumbedza u ṱanganedza muthu lune zwi fha muthu um ndi nga tou ri mini opportunity tsho uri a ḓiwane uri a pfha uri u ya kona u amba na houḽa muthu a kona u wana thuso khaye
hai ndi itani wa vhathu ndi itani wa u funa vhathu nahone hune a vha hone u ṱoḓa uri vhudzule ho takaliwa zwino itani hu na ḽi fhungo ḽa picnic day common uri eh vhathu vha khou thusalea ndi amba uri saizwi hu ṅwedzi wani wa vhulavi davi ndi ṅwedzi wa lufuno na valentines i khou bvo to fhira hanefha i eh, vhathu vha khou thusalea ne ala picnic depot vhathu vha khou thusalea sa ṅwedzi u ṅwedzi wa lufuno vhafunani vha khou thusalea tshoṱhe u wana vha si na tshifhinga tsha uri vha ye kha musi fhethu vha tshimbile vha tshi renga zwithu zwo uri vha dzule vha ḓiphiṋe nṋe ndi ḓi wana ndi tshi khou ri ok ndi ḓo vha itela nga u rali vhone kha vha tou ḓa na mufunwa wavho vha tou ḓa vha tou funana fhedzi ndo vha adzela ndo vha lugisela ndo vha nakisela mani nda fhedza ndo vha basela na nga u vha fodisa zwinepe zwa professional Mm, hai ndi itani vhana vha mukalaha uri vhe wo itani zwa u funana fhedzi ene u ḓo ita zwa picnic deco ee ane sevea na tshifhinga zwino itani hu na ili e fhungo kana gaḓagaḓa ḽine ndi khou pfha tshipfi u khalo ḽa u kuvhanganela vhana vha zwisiwana um zwiambaro um ndi khou nyanga u ḓivha uri afha fhethu tshiimiswa tsho no vha hone naa tshiimiswa zwa zwino a tshi athu vha hone um ndi kha ḓi tou tshimbila ndi tshi ṱoḓana na zwiambaro zwa vhana ndi tshi ṱoḓana na vha sina Nda vha fha ngo ralo ngo ralo ndi kha ḓi ṱoḓana na u vha natsho tshiimiswa a tshi athu vha honevho kha tshifhinga tsha zwino hai mm, a ḽi khou pfala vhana vha mukalaha um tshiimiswa upfhi a tsha thuvha hone um mara nṋe ndi vhona hu fhungo ḽa vhuḓi nga maanḓa sa izwi um a khou thusa vhathu vhane vha vhori vha khou ṱoḓa thuso yawe zwi si na ndavha uri o ṅwalisiwa na ngori um mafhungo a tshiimiswa um ndi mafhungo a formality o to ḓi ḓivhadza uri ri hone nahone ro redzhistariwa mara arali thuso i tshi khou ya vhathuni eh, nṋe ndi vhona zwithu zwavhuḓi nga maanḓa hezwinoni eh, zwino ri tshi khou fhirela phanḓa i eh, ndi zwifhio zwine a nga tama u zwi swikelela kana zwine a khou tama u zwi swikelela nga kha heneyi nḓowetshumo yawe ya u thusa vhana vha zwisiwana tshine nda tama u swikelela ndi ḓiwana ndi na tshiimiswa kana tshifhaṱo tshine kha tsho ndi nga kona u ḓiwana ndi tshi kona u vhea vhafumakadzi vhane vho ḓihwala kana vho imana kana vha tshi khou bva u vha na vhana vhathu vhane vha vha vha vha tshi khou balelwa nga vhone vhaṋe zwi nga vhanga uri a vha na tshithu kha musi ndi dzule navho maḓuvha o vhalaho nyana zwezwi vha tshi khou alusa ṅwana wavho a tshi kha ḓi vha muṱuku. um kana hu ḓi tovha u to vha thusa um, nga emotional support uh, na nga u vha fha zwishumiswa zwa ṅwana zwezwi a tshi kha ḓivha muṱuku zwine vha nga vha vha tshi khou zwi ṱhoga mm, mm, hai ḽi khou pfala nga maanḓa e, itani u vhonala i e, hu sa tuvha mafhungo o thusa vhana vha dzisiwana fhedzi e, u khou thusa vhathu vhoṱhe u ya ngo u fhambanana havho ngori vhana vha mukano ḓi ḓipfela hanefha a tshi khou ḓi amba uri a nga ṱoḓa u dovha a thusa na vhathu vha tshifumakadzini vhane vha vha uri ndi vha vhaimana na vhane vha khou bva u vha na vhana vhane vha khou balelwa nga vhone vhaṋe. A nga vha thusa nga u vha fha emotional support, nga u vha fha zwishumiswa zwa vhana nga u tou ralo. Ndi mafhungo avhuḓi nga maanḓa hainoni, ndi mafhungo avhuḓi nga maanḓa, zwi sumbedza mbilu ya u pfela nga maanḓa, mbilu ya u funa vhathu zwino. eh, ri tshi to sedza hafha noni eh, itani a nga to amba uri o no thusa vhathu vhangana u bva tshi nḓowetshumo yawe eh, ya thoma a si to amba mbalo ya vhathu vhane ndo no vha thusa fhedzi ndo no thusa vhathu vho vhalaho nyana vhaṅwe ndo ḓibalelwa vha thusa nga u shaya um nga u ralo ndi nga humbela thuso kha lushaka ya u kuvhanganya zwiambaro zwa vhana na u kuvhanganya zwiṅwe zwa zwishumiswa zwa vhana zwine vha zwi shumisa zwiambaro zwi ngavha zwiambaro zwa kale kana i tshi ḓivha zwiambaro zwiswa a zwi na thaidzo zwoṱhe zwo ṱanganedziwa khezwo vha na mukala khezwo ndi ri khaedu kheyo vhana vha mukalaha eh, arali hu na vhane vha khou pfha uri eh, hu na zwiambaro zwine vha nga donata eh, kana hu na zwine vha nga donata zwone hu pfhi zwo ṱanganedzwa zwo ṱanganedzwa zwino itani hu na ile fhungo ḽa relationship advisor ḽine ndi khou pfha u tshi pfhi u vha o tou fokhasesa nga maanḓa kha relationship ine ya vha hone vhukati ha mme eh, na ṅwana wawe wa musidzana zwine nga tshikhuwai o ḓo zwi re na dzina ḽa uri mother and daughter e, tea party e, zwino ra tshi nga tama e, a tshi nga bvisela khagala kha vhathetshelesi e, uri vha kone u ḓivha uri hu vha hu khou itea mini khazwo
mother and daughter tea party ndi mbekanyamushumo ye nda i thoma nga murahu ha u vhona gake ḽine ḽa vha hone kha vhushaka ha vhanu vha vhasidzana na vhomme avho um a si kanzhi ri tshi nga wana

aiwa ḽi khou pfala nga maanḓa ḽi khou pfala nga maanḓa um vhana vha mukalaha u khou pfala upfhi mother and daughter t party um ndi mbekanyamushumo ine nga ḓuvha ḽa hone hanefho vha khou suruwa tie um hu tshi khou vusuludzwa vhushaka hune avha vhukati ha mme na ṅwana wavho wa musidzana zwino kha nezo zwithu zwoṱhe nga u katela kana nga u angaredza hazwo ndi dzifhio khaedu dzine ya nga amba uri u a ṱangana nadzo
khaedu dzine nda khou ṱangana nadzo kha tshifhinga tsha zwino ndi u kona u kuvhanganya vhomme vhanzhi na vhana vhavho zwavhuḓi vhuḓi um ndi ṱanganesa nga maanḓa na khaedu ya uri vhana vha kona u ḓa na vhomme avho a zwi ngo leluwa u vha na vhomme vhanzhi maswe ndi ḓi sokou tou vha na vhana vha vhasidzana fhedzi vhomme avho vha tshi ḓivha hone um matshiloni avho fhedzi a zwi ngo leluwa uri vha ḓe navho ndi kha ḓi lwa naḽo um, kha ḓi lwa nayo khaedu heyo ine nda khou ṱangana nayo um, mara i khou konḓa ndi khou ḓi amba navho vhasidzana uri vhasidzana kha ri ḓe navho vhomme kha ri ḓe navho vhomme fhedzi a zwi ngo leluwa u muhwala mubebi wa ri kha ri ye kha zwithu zwo raliho fhedzi um, ndi khou themba uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi ḓo ri i tshi vha hone mbekanyamushumo heyi nda vha ndi tshi khou wana musidzana muṅwe na muṅwe o fara mme yawe nga tshanḓa ḽa vha ḽa maladze zwa tshimbila zwavhuḓi hai ṱali ndi ngoho ndi ngoho Eh, s- a songo to leluwa n- u hwala mubebi eh, wa ri u khou misa eh, kha kha- kha bepha ḽo to raliho ngori vhabebi ndi vhathu vho no konḓisa tshiṅwe tshifhinga eh, vha ḓa vha khou vhusedza dzimbudziso nahone vha soko pfa nga Hu vha hu khou tambiwa sa hezwi vha khou sedza na miṅwaha ya muthu ane a vha uri u khou ita ḽeḽo bepha vha vhona uri ha ndi ṅwana a nga ri vhudza mini mara fhedzi kha ri tende uri heyi khaedu ḽiṅwe ḽa maḓuvha ri ḓo vhuya ra i fhenya ri tshi khou fhirela phanḓa ndi zwifhio zwine a nga tama u swikelela ḽiṅwe ḽa maḓuvha kha zwezwo zwine a vha a khou ita zwone. Um, muhashi nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi tama u ḓiwana ndi na vhathu vhanzhi vho thusaleaho nga zwine nda ita um, vhushaka ha vhomme na vhana vhavho vhu tshi swika hune ha vha vhu re na mutakalo vha dzikhonani vha tshi vha vhone vhane vha vhudzana mafhungo um, ṅwana wa musidzana a sa pfhi a na nidi ya uri a ṱwe a tshi a u ṱoḓa mungana nnḓa a ḓivhe uri mungana wawe muhulwanesa ndi mme awe. Futhi ndi dovhe ndi wane uri vhafumakadzi vha pfa uri vha vha ṱanganedza uri u imana a si vhufhelo ha shango ende hezwi wo imana a u zwi a u tei u vha u woṱhe Ri hone riṋe u nga thusa vhathu vho imanaho vhane vha ḓo ḓivha vha kho ḓi ṱoḓa thuso yashu ndi zwone zwine nda nga vha na mutakalo nga maanḓa arali nda ḓi wana ndi tshi khou ṱangana na nyimele he nda ḓi wana vhathu vha tshi pfha uri arali ri tshi khou ṱoḓa thuso hu na itani ri nga ya ra ra gidimela kha itani itani u ḓo ri thusa. Ndi nga takala nga maanḓa muhashi arali ndi tshi ḓi wana ndi kha hezwo nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha mm, mm, ha ḽi khou pfala nga maanḓa um zwine itanyi a khou ṱoḓa u zwi swikelela ḽiṅwe ḽa maḓuvha o tou zwi dodombedza a dovha ita no zwi dovholola zwine arali o vha a khou tou ṅwala ndi a kholwa a ḓovha o tou ṅwala nga madanzi um zwino nga nṱhani ha tshifhinga um ndi ufhio mulaedzai une a nga u sia um na vhaswa vha afrika tshipembe Mulaedza une nda nga u sia na vhaswa ndi wa uri kha ri ḓiphiṋe nga u thusa vho no ṱoḓa vho no ṱhoga thuso yashu, ri zwi ite ri na lufuno na mulalo nga mbilu yashu yoṱhe i nthihi ri tshi khou funa u thusa vhathu. Zwi ḓi thoma zwi thoma nga kha riṋe vhaṋe ahuna huṅwe hune zwa ḓo tea u thoma hone mashi. A ri takalela u thusa vha no ri ṱhoga. Ri ḓo vhona shango ḽashu ḽi tshi tshimbila ḽa lalama ḽa vha shango ḽavhuḓi nga maanḓa. Nga zwiṱukuṱuku zwine ra vha nazwo kha muṅwe muthu um, zwi amba zwinzhi nga maanḓa ri tshi khou ḓi mu thusa nga zwezwo zwine ra vha nazwo. Mm, zwezwi ri khou gomedza ngo tou rali ndi a kholwa ngei nnḓa hu na vhathetshelesi vhane vhaṅwe vha khou ṱoḓa thuso vhaṅwe vha khou ṱoḓa tou u ḓivhesesa zwinzhi nga ene zwino um eh, vha nga mu kwama nga nḓila ḓe ane samantha mulaudzi u wanala kha siaṱari ḽa facebook ḽine ḽa vha free butterfly with samantha vha nga dovha vha ngwana hafhu kha founu ya 074 374 330 um 074 374 Triple three zero vha nga mpfounela kana vha ngwanana kha whatsapp mm, mm. kha vhane vhane vha nga vha khou ṱoḓa u thusiwa ngei nnḓa i kana vha khou ṱoḓa u donate kha vha ite uri vha kwamane naye itani sa mantha e mulaudzi e kha vha mukwame fhedzi i mbekanyamushumo yashu ya interview yo guma hanefha kha dovhe futhi ṱangane